County eye is not owned by Arati family. Ecounty ya Kisii iga ebwate abanto almost two million. Okang'aina abanto ngochia ore kobakorera wonders, gwakorire wonders y'obonyira. Narora okominyoka chikanisa ngwaminyoka bogie Akumu, koeresa buna abanto ba resign chigasi babwate fake papers, koeresa buna abanto togokora amakoro ng'umbu, Ng'a igo tagete toiche tobere na aye iga agwo tokore ame korwa iga agwo, yaani ogokwana obonyire ekanisa ime. Tiga ngotebie amo nebibaraka ebi biao bikona gogotiokerera korwa magega. Ngaki teiyo ngochi gosarenda gokoroka omoibi. Ngaki teiyo ngochi gosarenda koroka mokaye dictator. Ngaki teiyo ngochia gosarenda gotakoroka ng'ai nomonto bwe ribero, omonto omo- omonto obwate chibesa chia wash was, okorama abanto bande na kwerorera abanto bande, na gotishiera abanto bande, ing'aigo bono bwenyarete. Ng'a gento nkeyo abanto baragokorere, ng'a nyora ne richiko ndigokorera kende, yaani obwe, obwemenameni. Gwa- Gwatebetigwe igoro y'omonto okwemenamena? Ogendete kwemenamena, tiga ngotebi simba. Nobeturiri onea, In Kisii county ntogwancha gotiokerera bonyira goika togotebia and am not going to stop sooner any time sooner kogotebia buna ore omoibi. Mokao nere main supplier yebinto bionsi pi na tenders chionsi pi chie county ya Kisii.

chimarket ibere. Amang'ana aya goika EACC investigate tenders chie county ya Kisii goika chibe investigated ng'a criteria ki chigotumeka koba awarded. Simba aye nebibaraka biao gwakorire chi chief officer chinde ne chisiesi chinde chi statue of his. Abanto delegated duties bagosaini ebinto bionsi pi nebimontogete ebibaraka bikeigo aba bande kwabaurire powers. Simba, Yes, moise onde nakwanete buna gwa frustraterie omo county secretary, buna gwa frustrate chi chief officer chinde ne chi minister, gwachakire go issue threats, mokao ochakire kobaroka chi traitor, tiga ngotebire ero iga, aye na mokao ninu chi traitor. Omo political advisor kwerorete gwachorire omobasi omino. Bwango iga igo kwamotuguta iga akorera epenji. Tabwati kende agokora, tari gogoikera, kwamotebirie ng'a genda oisaranse epenji aye ore ase okong'investigate. Gwaonchokeire aba MCA bachorire bare mandated by the members of their respective wards. Komonitor na koraise issues na koira development ase abanto gwatebire ng'a barobwo mbabwati any powers yogokobori kende, ng'a whoever ogokobori okoraise issues ng'a tokoira amagendereo ecounty yaye, eward yaye obwo nobonyira, ichiko ndirio rigoteba bo. Nare remit erio tokoira amabiara are goika obe impeached, I swear. Bono iga ebi mca ebinde bigogotiokerera

Lakini gogocha ase epublic gwateba ng'a aba mca aba nigo batagete chitenda, nigo batagete koibera ecounty, oyio ere tari koiba ecounty, abakwaire chigasi barobwo mbari koibera ecounty are they not mcas? Kwani aba bande barobwo gotagete oitere amache banyokanibati babe chibesa bagochi koa abanto?

nkogerore abana b'abanto bagenderere riraba inse. Naende oboraai obo iga abaisi tokoegwa, igo tokoniera gwasareria abasae oboraai. Haki ya Mungu, you made it hard abanto ebigori biaito gochia goakerwa chikura because people thought it's a fresh mind, obongo bong'ainiete, lakini.

Abamisiri twachorete bagokwana kwabagosereria ebibago. Tiga ngoteebie iga simba. Kende nkeiyo oragosererie ng'a National Government egochi kobwata ebibago. Abaisi baria goika babwatwe. Goika omanye ng'a we are the government. Nyore toiyo nyore ntoiyo Kenya ndugu yangu. We are going to raise our voices. The president, the head of state, goika aigwe ebirero biaito.

Yaani okogenderera godivaa eria ebang'ina etaoni ya Kisii, odivaa eria abanto oite abana b'abanto batindekwe, gwachaka korera obokora ase abanto. Togotige ng'a gwachakire go- ng'a blood shedding ogendete gokora Kisii County ng'a is chiasa ng'a naye ore bono obwate chinguru. No! Goika obe held accountable. And let me tell you, any life that has been lost in Kisii County,

True Life, Mwanyarire koba mokorwanera ase obogima, mosomie abana, moragerie abang'ina baino, tiga gwancha gochia gotiga abang'ina baino, abakungu baino babe ababoraka. Let me tell you, Serikali yachire bono iga gobeka gocha ko keep peace in Kisii, teri gochia go spare anybody, onye ne risasi motatandikwa. It's not going to be easy buna mokagerete. Omong'ina osimba obeire main supplier mo bwango iga iga are korama moga Doctor Monda. Ng'a moga Doctor Monda ngo supplier ebinto ase enyagitari ya Kisii. Ng'a momanyete chibesa ere ng'a na spendeti. Momanyete chibesa ere ng'a nanyorete obogavana. Te mwakirete. Now you want to do jobs here. Tell your dictator wife.

Mokao is not a God. Aye onye gokoenda kwana komosasima, naye okomosasima omanyete obuya bwaye buna mosacha oye. Some of us even we don't know onye tari mwarigetie ekero geke iga mokanyora bande ntori nacha gotaka gokomanya. So you cannot stand.

Nimaete ng'a nebio ninkore ebiasara agwo kende nkeyo bono biasara mbikoba gwaitire ekaunti. Inche tindi bakori gasi abwo buna goturetania iga abwo. Inche neng'iti embe. Inche neng'iti embe. And let me tell you, I'm coming. I'm coming tuonane mundu ku mundu. Mimi si osoro. Kera egento gokoenda endaga egokoroma na osoro. Gogwasimora machogu. Moka oo okoigwa donye oetire bosongo, ng'ai arorekana? Naere ochaka komobwatia korwa magega ase chiproject chiaye. Donya is not interested nobonyira bwaino. Donya is serving the abanto baye ba Kisii County bamoakerete chikura.

Na tiga chief officers na ministers, directors, na ata county employees batware freedom y'ogoserve abanto ba Kisii County as per the Public Service Code of Conduct. Tokoba naye omo MCA, obe naye egavana, mokawe first lady, abe nere director ya procurement, nere ogotenda, nere kera egento, abe nere edoctor, naye ore epharmacist, ninwe kera egento. Ninwe kemanyi mogosoorwa, ninwe abachumbe. Gwachire gogiakwa mogotoretenighe omongu, gwachire monywere monyerero obo mochie gokwana oboochi ororo. Keria egento nongo aye morengereretie. Inki otachire ase Reverend Bishop arenge emisa nyamabo? Inki otachiire oo? Ase noke omomanyete ng'a nakoragereretie. Nigo oraronge obongo ekero oragende o bishop obeke rirunse omote ng'a bishop mairura buna embarambambe ikorangeria, ng'a bere okoba nadibaeretie ekanisa ya Nyasaye. Simba ngotaye aye ore mpaka okumi and let me tell you bono iga very soon am going to name the companies chiao ogotumeka ne chia bakora abaori baria ogotumeka chibe investigated by EACC.